Nice one, me din de Kwaku Budziah, ɛnna yɛ da foforɔ a Twedean Mpo Nyankopɔn ayɛ. Ɛɛ, ɛwɔ sɛ yɛn ani gye na yɛdi ahurisie wɔ mu. Ɛnnɛ nso yɛaba, yɛreba abɛdi nkɔmmɔ. Last week yɛhyiaeɛ, yɛtoatoaa nneɛma bebree so, ɛnnɛ yɛba abɛtoa so. But ansa na no, dwumakuo pii na aso yɛn ase na ama yɛanya chance a ɛnnɛ yɛaba abɛtena ase ne ɛɛ, yɛne wo ba abɛdi nkɔmmɔ no. Ɛɛ, sɛ, ma menkae wo sɛ, Cloac Cleaning Services.

019 Ɔmo akra kutu nse Akra kutu nse Sɛ opɛ ɛyɛ eh so clean Power zone samina dɛn Cloac ofra a baabi a ɔwɔ biara no Ɔbɛgye wo so na wahu wo mmɔbɔ na ɔde adom wo fɛfɛfɛfɛfɛ Ofra ase Kwaku Busia na kyerɛɛ me sɛ memmra hɔ nom Ɔde bɛkyɛ wo wɔntɔn mma wo ɛyɛ free Saa nso na Saint Abed Enterprise Saint Abed Enterprise sɛ wopɛ dansie ho nneɛma, ɛyɛ POP, POP cement, fibre ne kɔre dark stone ne kɔre hwanhwan, deɛ ɛkeka ka ho nyinaa wofrɛ a, ɛno nso Kumasi na wɔwɔ, wofrɛ number yi 0542 178 228, 0542 178 228, ɛyɛ Saint Abed Enterprise sɛ wopɛ ɛyɛ POP cement, POP design biara no a wopɛ biara no, kɔre ducts ne anwea a yɛde si dan, deɛ wopɛ biara wofrɛ a ɔde bɛdom wo fɛfɛɛfɛ. Ɔngye wo kaprɛ, wobɔ kwaku busia din a ɔnfa ɔntɔn mma wo, ɛyɛ free of charge. Yɛretwa ɛho aba, yɛba a ɛneɛ yɛba abɛdi nkɔmmɔ. Stay tuned. ɔna abɔ me mu akɔ aba bɛkɔ ɔde hyeɛ megye di sɛ twɛdi ampo nyame adom ho yɛ paa nyame adom mo mpaebɔ akɛseɛ akɛseɛ agya mo ba ma me nɔpa awia ne anadwo nyinaa Nansoan, ɛnnɛ Nyame ama kwan ama yɛahyia. Yɛreba abɛdi nkɔmmɔ. Nneɛma pii kɔ so wɔ abrabɔ mu ne asetena mu a, nnipa nom bi wɔ hɔ nom a mprɛn pii no wɔdwene ho a wɔnte aseɛ. Na Nyame ama yɛ kwan ama yɛaba abɛhyia no deɛ, wobɛbɔ awura sunsum mu na woadɔ asukɔ ama yɛahu nneɛma a ɛrekɔ so wɔ asetena mu. Megye di sɛ kwan da hɔ a yɛbɛtumi adi nkɔmmɔ nnɛ. Medaase.
Ahome nyinaa ayɛ ready. sɛ ɔbɛbue kwan ama yɛn. Nansuan ahome a ahonhom nyinaa yɛ werɛ de ne deɛ, na me din nso de Kwaku Busia. Ɛyɛ KWAKU, Busia no yɛ BUSIA. Facebook wobɛnya me hɔ. Saa ara nso na Instagram ɛyɛ George Busia. Wow, ɛnneɛ ɛba abɛdi nkɔmmɔ afa edin toɔ ho. Fada, mepɛ sɛ mebusa wo, ɛɛ abrabɔ mu a yɛwɔ yi, nsɛmɔ no nti na yɛto din, anaasɛ deɛn nti na yɛto din? Oh, nsɛmɔ no ka ho bi. Enti yɛ yɛtumi to din ma no yɛ yie. Nsɛmmɔne reka ho bi nti na ɛma yɛto din no. Ɛnna na mebisa sɛ, Edin toɔ koraa yɛ dɛn? Meda ase.
Edin toɔ no ho. Yɛ yɛ yɛ yɛto obi din a, ama ehu nipa korɔ deɛ ɔsi teɛ. Ɛnna edin toɔ nso yɛ dɛn? Egu e o more groups wɔ wiase. Edin ankasa no kɔ kɔ de kɔ this earth no we we we live with metabolisms and spiritual purposes wɔ this earth. Enti yɛwɔ earth planet, water planet, Wind planet na ɛwɔ Earth planet, that the four element no. Nti ɛduru hɔ a mɛka ne nyinaa akyerɛkyerɛ wo ma woahu ne nyinaa de ne ne fapem si teɛ. Ne sɛ yɛto din nsɛmmɔne nti a. Nsɛmmɔne ka ho bi. Nsɛmmɔne nti ɛ ɛno nso mɛka sɛ bi ɛno ɛno yɛ the first one nso ka ho bi. A ne titire me ato din. Me ato din, yeah.
Na apart from nsɛmmɔne no, deɛn nti na mɛ bɛtumi ame ato din? because obi wɔ hɔ a ɔho eyi sɛ ɔne firi hɔ a obi wɔ hɔ a na ɔyɛ leader ɔwɔ baabi ɔs asomasie ne ne yɛ ne ne su nti no maame fa bɛdin ɛnto no ɛno nso tumi ba saa obi wɔ hɔ a na baabi a area na ɔwɔ no ebi a black magic ɛbɛsɛ bi a asoma obi a ɔpɛ saa asomasie ne black magic ne bi na ɔnso de ato ne din nso obi wɔ hɔ a na ɔyɛ footballer ɔyɛ celebrity ɔtumi hwɛ sɛ akwa wei ne su ne ne ban nti no mbɛtumi de ato ne din aso bɛdin so ama no ayɛ yie.
Nanson, ɛno yɛ a ɛyɛ nhwɛsodeɛ a ɛkɔ so wɔ yɛn asetena mu. Yɛhu bi, yɛte bi. Na mepɛ sɛ mebisa, woyɛ Sunsum mu ni no, din toɔ, ɛwɔ nsunsuansoɔ papa bi anaasɛ bɔne wɔ nipa asetena mu? Medaase.
Edin toɔ, one, etumi papa brɛ nipa, ɛsan tumi bɔne tumi brɛ nipa. Because papa no sua, but bɔne no yɛ bebrebee. wɔ wiase. Because wonim koraa sɛ bia asomasi bia ne nature no bia wonim n'ahyɛseɛ na ade akɔfa ne din yɛ de ato wo ho so. Wate ase? Sɛ wo sɛ wohu papa no fapem a ɔde pagyaeɛ aso afa ne din ato so. Ba yɛ yɛnhwɛ saa adeɛ no. Ɛti kɔfa ne din a ɛtumi ɛtumi ɛmene wo w'abrabɔ. Ɛtumi break wo lifestyle. Ti din toɔ deɛ Ɛsɛ sɛ ɔyɛ ho adwuma ansa asa wode obi din ayɛ dɛn ato ho so ya. Gyɛ sɛ wo bɛ to obi din a obɛyɛ ho adwuma. Enti sɛdeɛ wo kɛn, wo yɛ sunsum mu ni no, ɛkwan bɛn so na sɛ ebia me yɛ gyidini, me yɛ Hare Krishna ni, me yɛ Buddhist ni, me yɛ Nkanka ni, me yɛ Kristo ni, me yɛ Muslamii ni na mpɛ sɛ me to din a, kwan bɛn na mɛ fa so a mɛ tumi ato din papa ama me ba anaa sɛ me nua bi, ma, ma se, eh, me, mɛ tumi ato din a mɛ nya so nsunsuanso bɔne bia? Kwan bɛn so? Meda ase.
Yɛfrɛ bi the, the, the law of karma. Camellia law ɛreyɛ adwuma wɔ asase yi so. Ɛna yɛfrɛ bi, yɛfrɛ bi the Spitisms. That Spitisms no, it's a group into two equal parts. Yɛwɔ singular ɛna yɛwɔ plural Spitism. Nti one, sɛ wofa nipa din a, yɛwɔ nneɛma a ɛsɛ ɔyɛ. Ɛsɛ ɔwo pirim bra pakɔ no ansa na akɔ pakɔ no fie a ne din, ɛyɛ ɔde. Ɛbɛ sɛ ɔde to wo ho so. And sɛ wonya pin bakorɔ no nko ara deɛ a because ah me din de wode to ho so ebi a wobɛnya problem yɛ w'amanne because ebi a yɛafrɛ aso ebi a kwaku manu bɛ kwaku manu kɔ kwaku manu ɛtu din so a ɛnam manu no nti no manu ɛ ɛ correspond edin bebrebee ɛwɔ dirty ɛna ɛwɔ the good one eti manu bɛtumi ama w'abrabɔ yɛ dɛn asɛe Bɛma w'abrabɔ asan apagya. Enti yɛwɔ nneɛma a ɛsɛ sɛ wɔyɛ, amanneɛ ne amammerɛ bi a ɛsɛ sɛ wɔyɛ fa edin no ho ansa, anaasɛ wɔatu ho anammɔn. Wɔ de, ebi ne sɛn? Nsu, edin bi wɔ hɔ a ɛyɛ nsuo din, edin bi wɔ hɔ a ɛyɛ asase din, edin bi wɔ hɔ a ɛyɛ gya din, edin bi wɔ hɔ a ɛyɛ mframa din. Kyerɛ sɛ wohu all that areas no nyinaa no, anaasɛ woakɔfa akɔfa saa edin no. Nso wohwɛ na wobɛtumi afa din no ato ho so a, a wobɛtumi ayɛ saa edin no ho amanneɛ ne amammerɛ deɛ a, wonni problem biara wɔ ho. Nanso an? Amammerɛ ne amanneɛ na egu hɔ but wobɛtumi ayɛ ho adwuma a, problem a ɛde problem, wonya bi ketewa sei koraa no ebi mma wo den ho. Na mɛbisa sɛ, ɛno bɛyɛ different topic on it own sɛ amammerɛ ne amammerɛ bɛn na mɛtumi afa so de ato din, ɛno bɛwɔ hɔnom but ansa na no eh mato din Manya nsunsuanso bɔne bi. Ɛkwan bɛn na mɛtumi afa so asesa no? Anaasɛ metuu din na nsunsuanso bɔne no aba no, ɛyɛ sɛ ɛka me so saa na mebrɛ wɔ abrabɔ mu anaa? Becau, yes, because, one, woato din, nsunsuanso aba ho wɔ abrabɔ no mu. One, wokaka sɛ wokɔ, woyɛ no physical world a, ɛnyɛ yie. Yie sɛ wonya obi a ɔyɛ sunsum nipa a ɔbɛtumi a release that edin no ama wo. Becau, wonyɛ obi a ɔbɛtumi a release saa din no ama wo, saa curses no, one, ɛfiri wo so na ɛkɔ wo ba so. Efi wo ba so bɛkɔ ɛbɛyɛ the strange wɔ abusua no mu ama wo. Enti sɛ woanyɛ ho adwuma paa a ɔwɔ typical life a, because ebi the the the sorcery ɛna vampirism. Meti sɛ wowura saa sorcery hɔ ɛna vampirism hɔ ansa wotumi akɔyi saa edin no, watwa saa edin ɔwɔ that spiritual ranking no. Wotumi ayɛ saa adeɛ no a woboa, edin bɛdi bɛdi wo nya wɔ abrabɔ no mu. Ɛnyɛ honam asɛm, ɛyɛ sunsum asɛm. Ɛnyɛ honam asɛm, ɛyɛ sunsum asɛm. Sunsum asɛm nso no yɛka no deɛ wɔnim. Ɛno nti na meba abɛbobɔ number yi ama wo no. Ɛyɛ zero two six six four seven seven seven seven eight, zero two six six four seven seven seven seven eight. Sɛ wo poly tank na ɛmu ayɛ fi anaasɛ wo mpoma mu na wopɛ sɛ yɛbɛpepa ma wo, wo fie na wopɛ sɛ yɛbɛ cleani ma wo Ɛyɛ Cloac Cleaning Services, Cloac Cleaning Services. Wofrɛ wɔn a, baabi a wowɔ biara no, wɔbɛtu kaa de aba. Wofrɛ yɛ ara bɔ Kwaku Busia din sɛ, Kwaku Busia se memfrɛ no bɛyɛ m'adwuma ma me. Ɔngye wo kaprɛ ba. Ɛyɛ free of charge. Fada, eh, mato din ama nsunsuansoɔ aba me so, but ansa na no woaka ama mate aseɛ sɛ ɛwɔ sɛ metumi konko den wɔ sunsum ansa na mapepa. Akanfoɔ agyi amammerɛ di. yɛgye amanneɛ di. Ɛɛ, Akanman mu no, yɛse sɛ wowo ɔba na wammɛto ne maame anaasɛ wammɛto ne papa a, mprempini yɛtaa frɛ no Yaanto, Kwadwoanto, Akwasianto, nɛɛso wamma ammɛto ɔmaame anaasɛ ɔpapa. Saa din no a yɛde too no no, ɛtumi nya impact wɔ ne so, ɛnnya impact wɔ ne mma so anaa? Medaase, saa Anto no, wode awerɛhoɔ na ahyɛ akoa no ma. Saa anto no, ɛde awerɛhow ne yawdie brɛ akora no. Enti akɔnnɔ abrabɔ no, ɛntumi nkɔ anim wɔ abrabɔ no mu. Deɛ ɔduru baabi no ɔsan apene ɔsan asɛe n'akyi. Because wonhwɛ wɔn a wɔyɛ fam saa anto no, deɛ wɔn abrabɔ si teɛ. Because anto no deɛ ɛde ɛde awerɛhoɔ ne yam ɛde awerɛhoɔ brɛ akora, sad and worries brɛ akora no. Enti ɛtumi akora ntumi mpem nkɔ anim da. Ɔkɔ anim a na awerɛhoɔ asan ahyɛ no ma. Nsaa din bi wɔ a yɛmfa nto nipa ma no nyɛ yie.
But ɛyɛ amammerɛ nti ɛsɛ nipa no ɔdi amammerɛ so. Ɛba saa nso ɛbɛka sɛ ebia ɔbu amammerɛ. Sɛ ɛna ne yɛ kane no a, anka mengye nni sɛ sɛbio wɔn a yɛbɛwo wɔn nnɛ ne adeɛ a wɔn mmɛto wɔn awofoɔ no, anka yɛbɛto wɔn din foforɔ bi. Anka saa din no ara na anka yɛde bɛma wɔn. But me nso megye di sɛ amammerɛ ne amanneɛ nso yɛ adeɛ, ɛnya nsunsuansoɔ wɔ nipa asetena mu. Yɛ yɛnkanka Akanfoɔ ne yɛ a yɛgye amammerɛ di no. Nti manyɛ saa a, ɛmfa nsunsuanso bɔne bi mmrɛ m'asetena. Because, yes, because ɛ, saa ma no, woanyɛ anyɛ saa amammerɛ ne amanneɛ no deɛ a, adutoaso bɛbrɛ wo, because saa edin yɛde to wo a, yɛwɔ adwuma a, yɛwɔ steps a yɛfa so ɛdɛn, ɛde clean saa bad side no wɔ saa anto no. Wopɛ sɛ wo use saa anto no nko ara deɛ, ɛsɛ sɛ ɔfa the black side no na de yɛ wo ho adwuma. Sɛ saa blood side wɔ yɛ yɛwɔ mogya ne mpraeɛ bi ne enwi a sɛ wo use de de cover saa edin no. Ebi sɛ abɔwe sɛ odwan sei, odwan tuntum. Yɛwɔ amammerɛ yɛde de use a odwin odwan de yɛ saa adeɛ no. Ɛɛ sɛ wotumi amfa saa black magic no a wobɛ feeli wɔ wiase.
Wow! Woantumi amfa saa black magic no a wobɛ feeli wɔ wiase. Na ɛɛ edin nsunsuanso papa no ebi ne dɛn? Meda ase.
Edin nsuanso papa no one nipa na ebia me yɛfrɛ me yɛfrɛ me Father Dickson sɛ wopɛ sɛ wɔfa me din no a mewɔ incantation bi a ɛsɛ meyɛ ma wo ɛsɛ ɔba me nkyɛn na mehye seals the the planet the planetary spirit edin ɛde ma wo na mede fa daa water vessels no mehwɛ ma sɛ de afa the earth because sɛ wotumi control all the four elements no ɛna daa nine planets wotumi control no nyinaa ɛnyɛ saa deɛ a wobɛbrɛ wɔ wiase
Yɛtumi wo obi, obi tumi pɛ ba wɔ asetena mu, ɔbɛbrɛ, ɔbɛsɔfo ansa na wanya ba. Ɔbɛkɔ odunsini hɔ, ɔbɛkɔ ɔsɔfo, ɔbɛkɔ mallam hɔ, mallam bɛboa no ama no anya ɔba no. But ɛnam animuonyam hyɛ a mallam no ahyɛ no sɛ Nyankopɔn afa ne so Ne Nyankopɔn afa no so ama no anya ba no, ɔwo a, ɔse, Mede me ba ato ɔsɔfoɔ, mede me ba ato Mallam no, mede ba ato dunsini no anaasɛ kɔmfoɔ no. Yɛnnim kɔmfoɔ no su ne ne ban, yɛnnim sɔfo no su ne ne ban, yɛnnim Mallam no su ne ne ban, but adwuma a wɔyɛ ne sɛ wɔdi adeɛ anim, ɔyɛ sɔfo, ɔyɛ Mallam, ɔyɛ dunsini, ɔyɛ kɔmfoɔ. Ɛɛɛ, sɛ wankɔyɛ sɔfo a, anaasɛ wankɔyɛ nipa a na odi anim bo a n'awofo ma ɔno bɛpue asase yi so a, ne su bɔne no a ɛwɔ mu no, akora no tumi fa bi anaa? Meda so, otumi afi kwan sɛ ɔnyɛɛ that the good part hɔ yi adwuma yie cos yɛde di ne maa no a na ɔgye too mu because bi obi wɔ hɔ a ɔgye Peter but Peter no ba ba bible mu a Christianity Peter no so ate a yɛwɔ obi a na ɔdi asuafo de Yesu

Enti Peter de ma wo a, ɛsɛ sɛ ɔyɛ ho adwuma, anaa edin a yɛde ma wo a, ɛsɛ sɛ ɔyɛ ho adwuma. Nnipa no a wɔkɔfa saa din no, nipa no ahyɛaseɛ te sɛn, ɛnna awie nso ɛsan kɔɔ sɛn? Enti ɛno na ɛsɛ sɛ ohu na wafa saa din no de ato ho so. Because woanhu baako no ahyɛaseɛ a, ne mmɔfraase a, wokɔfa obi de, oh, ɛdeɛ bi, ɛfɛ, ɛfɛ baabi bi a, Fada Dickson, wofa bɛfa Fada Dickson a, ebia wonim nkura a, bɛ deɛ na meyɛ sɛ da bi a na meyɛ wini o, na menom gyɔɔto, na meto nkura ammɔnna, but wonim. Edin yɛ ɔden nti na ɔde ato ɔba no, ɔba nso bɛyɛ the same thing. Ɛba a, ka dɛ abena yɛ akwadaa bɔne wɔ wiase. That's the point.
Agradaa, ɛyɛ tender agradaa, ɛna. Enti sɛ matu na mede aprannaa ato me ho so a, enya nsusuaso papa anaa bɔne? Me me tirim yɛ den anaa? Oh, meda ase.
Aprannaa yɛ adeɛ bi a, wahu, yɛmfa nni agorɔ. Apa na ɔba a, ɔba with tender, tender and lightning. E, ewiem koraa tumi sesa. Ewiem te eye biribiara. Sɛ ebi a ewiem ayɛ ayɛ clean sei, ne sɛ agrada na ɛsɛ ta nenam mu a, wohu sɛ e, e, eshake the clouds no. That the, the power of the clouds. Nipa a owusu the wodi the book of the sixth and seventh book of Moses a, yɛfrɛ no be the spirit of cloud. That the blood split no. Ɔbɛkyerɛ dade a agrada si yɛ n'adwuma fa. Nti ha nkwa nkurɔfoɔ no, yɛfrɛ mu nni agorɔ. Wɔn ɛhye, but wɔn awieɛ no ɛnhu. Wɔn awieeɛ no yɛ hu. Hye na wɔn a ɛhye nyinaa akyi no. Wɔn awieeɛ no yɛ lusa. Ahyɛase no yɛ eh eh oh oh wɔde mirika reba ahyɛase no reba but wɔbɛba ɛnde yɛ na sɛ wɔ lose trap no. Na yɛ sɛ eh wonam te sɛ tɛm a motor way car adi w'anim nso wobɛtumi atia so nam sɛ kwan no yɛ ma wo no nti no wobɛduru w'anim no wokɔ Wokɔ fa lawee. Na ɛsɛ traffic kɛse. Wote aso na wontumi nkɔ bio. Yɛ ɔno a na ɛnde o.
Ɛtu mu su no, ahyɛase yɛ gidigidigidi but ɛn ɛn part no yɛ trotrootro, ɛyɛ tan koraa. Na ɛsɛ edin biara na ɛkame ayɛ sɛ w'awofoɔ de bɛma wo biara no, ɛyɛ sɛ ɛɛ wo wo nyini duru anim anaa sɛ wo nyini duru, ɛyɛ sɛ ɔyɛ ho adwuma. Ɛyɛ sɛ ɔyɛ ho adwuma wɔ ahyɛaseɛ. Me ne tɛ me yɛ bi ade ma yɛ biara no, akɔyɛ sɛ ebi a obi obi obi baa me nkyɛn de ne gold begyaa me because ɔse wahwɛ spiritual people no ohun sɛ me na meka nokorɛ wɔ abrabɔ no mu ogo be gold begyaa me no na ɔse ɛnkyɛ na obewu ampa nipa no ofi tete ɔde adeɛ regya me sɛ memfa ma n'abusuafo ofiri mma fa ma ne yere ne mma ɛna nipa nso ɔwaree mmaa mmienu nti ɛsɛ nti ɔkyerɛ me wɔ ne nyinaa owu kɔɔyɛ no nti saa ɔba sɛ de second wife no ɔde lɔya no ɛkɔ ɛkɔyɛɛ one lɔya no kɔyɛɛ one sɛ ɔde obedi nkɔ nkora n'ani ɛne maame n'ani Wohu sɛ second wife yi, wɔn wɔn kɔɔ so trouble paa. Nti ɔyɛɛ saa adeɛ na ɔredi ma first born ni no, ɛna metee sɛ ɛna Smith bɛka sɛ, ah, mmerɛ no aso, papa no awu, nti ɛsɛ sɛ mekɔyɛ ho adwuma ma abusuafoɔ no. Mekɔ mefrɛ no first wife no sɛ, oh, na gold biribiara bɛyɛ abɛdi me hɔ, nti yɛmfa lɔya no nyinaa yɛnhyia na yɛnkyɛ agyapadeɛ no, ansa merekyɛ agyapadeɛ sɛdeɛ asomdwoeɛ nso reba wɔ abusua no mu.
Why? Asomdwoeɛ bɛtumi aba Bere a behyia ɔdehunufo a ɔka nokorɛ na ɔyɛ asomdwoeni. Linguistic Signatures Linguistic Signatures Takyiman ano ɔwɔ, bono ahafo Sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ makeup Wopɛ kente beads ne bi ayusu Wopɛ wig cap mmaa no a wɔhyɛ wig wig no Wopɛ bi de abutu wo ti so Wokɔ wedding wokɔ party, wokɔ asɔre, mpo sɛ ɔde hyia awu na ɔda mpa mu mpo koraa no a, wobɛtumi ayɛ dɛn ama no saa wig no bi? Bɔ Kwaku Buziadin, ɛyɛ free of charge, woammɔ Kwaku Buziadin a, ɔbɛtɔn ama wo. Number no yɛ 0240 811 840 0240 811 840 saa na ɛteɛ enti yɛtoa so father ɛdin to ama yɛahu sɛ yes yɛwɔ good ɛna yɛwɔ bad na mpɛ sɛ yɛ focus wɔ good side no makɔ ɔsɔfoɔ hɔ na ɔsɔfoɔ no akyɛ me ba wabɔ mpaeɛ ama me Nyankopɔn anam ne so ama manya ba but menyaa koraa no Nneɛma a mekɔ asɔre a ɔsɔfo no yɛ no anaasɛ Mallam no yɛ no, m'ani gye. Enti mammisa sɔfo no ne su ne ne ban. Sɔfo no din a ɛda ne so no, mafa de ato me ba no. Mammɔ sɔfo no amanneɛ no anaasɛ mammɔ kandifoɔ no amanneɛ no, ɛbɛnya nsunsuanso bɔne a ɛwɔ akora no so anaa? Meda wo ase paa.
Mekɔ ɔsɔfo, yɛka sɛ obi yɛ sɔfo a, ɛno nkyerɛ sɛ pakorɔ no waduru, waduru the heaven awie. Ɛno nkyerɛ sɛ ɔn, Onyankopɔn nsa nifa so, ɛno nkyerɛ saa. Ebia ɔsɔfo na ɔma ne ba no ne kwan a baabi a ɔsɔfo no de ne ti wɔ ne n'ase wɔ. Sɔfo bi wɔ hɔ a wɔkoto ohoni. Sɔfo bi wɔ hɔ a wɔyusu water element. Sɔfo bi wɔ hɔ a wɔyusu earth element. Sɔfo bi wɔ hɔ a wɔyusu air element ɛnna fire element. Ɛsɛ ohu sɔfo koro no a wokɔɔ ne nkyɛn no. Ɛnnɛ, kɔ kɔ ɔde kingdoms no nti no, ama nnipa bebree life asɛe. Ɛnnɛ Christianity sɔre te sɛ asɛ nipa bebrebe sɛ ha nipa hundred a ninety pɛsɛn de de ahwe ase wo ba mosɛ religion a ɛyɛ nipa hundred a nipa ninety pɛsɛn afɔle because ɔmo nim the secret of christianity the secret of muslim bcɔ wo hu saa secret no hu kɔ papa so live wo life no nti sɛ sɔfo no a ɔmaa akora no ma nipa korɔ no ɛba no ɛso hu sɔfo no ne fa pem na hyɛse ne na wie ye Baabi a sɔfo no nam, The channel sɔfo no nam, Sɛ wahu saa sɔfo no channel no a ɔnam so na wanhu, na sɛ sɔfo no ma akoa no din a ɔhɔ no ankasa no, saa ananmu no ceremony no, kasaeɛ to akoa no din no. Yɛwɔ ntasu a yɛde gu akoa no anom na ɛtumi sa, ɛtumi dissolve wɔ akoa no, ɛtumi sa akoa no. Nnipa a ɛba hɔ no, sɔfo nam so pɛpɛnifoɔ se baabi a ayi bɛyifoɔ hɔ no, ɛyɛ dɛ, ɛhɔ na nsamanfoɔ so, mmɔnsamfoɔ nyinaa so hɔ bi. because sɛ ɔbɛyifoɔ kɔ ayie a ɔte hefa? Samanfoɔ yɛ dɛ ɔte hefa? Sɛ sɛ abonsam yɛ dɛ nkyɛn sɛ me werɛ fi sɛ ɔmo sika no deɛ but ɛti sɛ saa sɔfo no a ɔyɛɛ saa adeɛ no ɛsɛ wo nipa no ɛsɛ ohu kwan fa so ɛho bi a sɔfo obi wɔ firi ba. Father, yɛ mmerɛ no nti no, yɛ ɛnkyɛ yɛde yɛn nkɔmmɔ no bɛ si ha, na dasɛ no yɛayɛ dɛn? Yɛatoa so. Na me pɛ sɛ me busa sɛ, yɛto din ma anigyeɛ ba? Yɛto din ama awerɛhoɔ ba? Obi wɔ hɔ a ɛdin a ɛda no so no ɛnyɛ sɛbe anka din papa but ɔtumi di yɛ wɔ abrabɔ mu. Ɛno kyerɛ sɛ wayɛ ne ho din no ho adwuma anaa sɛ Nyame nhyira bi na ahyira no. Nyankopɔn nhyira wɔ hɔ ɛna ɛdin toɔ so nhyira so wɔ hɔ. Ɛti sɛ Nyankopɔn nhyira ɛde ma wo a ɛyɛ different from ɛdin toɔ nhyira. Yɛbɛfrɛ obi ɛbia ɛbia bibi bi Kofi Pra anaa Kofi Tano Ɛnam sɛ yɛde saa nsuo din ato ne ho so no nti no, nsuo bɛtumi ahyira no ama no ayɛ yie. Because any time biara no, nsuo no hia no. Ɔbɛnya vision na nsuo no, na ɔdware nsuo mu. Nti saa pɛ, saa people no, ɛsɛ any time wobɛn nsuo no mu o. Ɛna Nyankopɔn yɛ, yɛ, yɛ, yɛde Christianity din nso to a, ɛsɛ ɔyɛ Christianity so ho adwuma. Yɛde Muslim din nso to a, ɛsɛ ɔhu Muslim no kwan fa so ayɛ ho adwuma. Yɛde Occult services so din nso to a, ɛsɛ sɛ ɔyɛ Occult no nso ho adwuma. Because whether good or bad, ɛbɛtumi afeesi the challenges ɛwɔ wiase. Nice one, wobɛtumi afei si the challenges wɔ wiase, precious media na wohwɛ no, saa nso na Father Dickson one. Yɛn ani asɔ, ɛyɛ yɛ fɛ sɛ woaboa yɛn atumi ama yɛn rekye 1K, ɛnyɛ easy to come by. Nyankopɔn nhyira wo sɛ da biara wohwɛ yɛn videos no na wo share. Ɛma amanfoɔ nso yɛ dɛ hwɛ bi. But wo a worehwɛ video yi seesei yi, wo ara na me ne wo kasa. Obi abɛgyina wo nkyɛn na sɛ ɔrehwɛ a, ka kyerɛ no sɛ woreshare link no ama no ɔnhwɛ no wɔ ne phone so. Hwɛ na nnipa mmienu anhwɛ video no ammom, ɛyɛ haram. Sɛnde ma no na wɔnhwɛ. Sandy, Opoku, baabi a wɔ biara mekyea wo. Ɛnkyɛ mɛba ne abɔ nkɔmmɔ bi. Wobɛhu me live and coloured. W'address no me nsa aka nti mɛba. Father, ɛnnɛ ɛha na berɛ bɛma kwan ama yɛde nkɔmmɔtwetwe no asi. Dasɛnnɛ yɛbɛhyia. Me din de Kwaku Buzi a yɛne Father Dickson Wan na ɛdi nkɔmmɔ nnɛ no. Makra wo.